Insellmulkom sinjuri it-tnejn tal-karnival u nilqawkom hawnhekk għal shooter. X'int tagħmel? Qed nitfi dawl dan. Qed naħlu dawl, naħlu dawl kbir din. Issa jiġina xi kont, iħassarna. Zom. Ejn, naqla di. Ejjala, ejjala. Zom, għatti għolla għagġa. Kemm il-darba ħana għajzek, illi fuq il-mar ma tajx li l-kont jiġi għoli. Ma tajx li l-kont jiġi għoli. Anke jiġi għoli. Anke jiġi għoli. Nabdu l-pannelli. Pannelli. U sinjuri, jekk tamel il-solar panels, inti l-gvern nitik nofsom.

Illum għandi meeting importanti u biex tgħaxxaq fid-disgħa ta' filgħodu. Allura ma tafx int bit-traffiku li ġieli tinzerta, ħsibtu naqra kmieni. Id-disgħa issa. Għiduli antipatku imma bħalma nagħmel l-isforz jien biex dak li jkun ikun fil-ħin, nippretendi li ħaddieħor jagħmel l-istess ħaġa. Imma ma ġara xejn. Nifsil ġewwa. Forsi nqalalu xi ħaġa. Għandi meeting ieħor fl-10 ta' fiex ġej! Da jgħidulu nuqqas ta' rispett! Mela jien bħal kornut għattin u miktar kmini mis-soltu biex nkun hawn fid-disa għax jien nirrispetta l-ħaddieħor u ma nippretendix illi ħaddieħor imbagħad joqgħod jiġi li kwanta tard. Eh, da jkun il-ħin moħli, ma ta' jkollok ħin u appuntament. Zommu, għax da kollu ħin moħli, li rrid impatti għalih, billi noqgħod hawn tard, u li spiċċa, immur tard id-dar. Bem, mara, bat messaġġ issa, ħankun naqra tard. Inti ġaħi għattant, tulċinel, ja kornut, uff, xit, wajjaq. De veru qed għal meetings li n-nies jiġu tard ma jgħidulek xejn toqtlok. U jekk taraw xi ħaġa oħra interessanti li tqabbiżilkom. Ibgħatuhielna hemmhekk jew. Għandna l-WhatsApp ukoll. Forsi dak li jkun jippreferi. Wasal il-ħin biex naraw dil-ġimgħa x'rajna. Aw rajna. Aw, kif ħsattuni kont qed niekol jaħasra. Iva, x'kielt sabiħ? Laħam tal-bieraħ. Taf xi jsejħulu int? Ara, laħam jiġi karne u meta terġa' tieklu jiġi reincarnation. Uff, imma kif imdawwar b'nies jgħidu ċ-ċajt vojt. U isma' trid tkun taf x'rajt? Mhux aħjar forsi joħroġ xi ħaġa ta' ġid? Ara l-ieħor, int missek-x'in tara lili timmasturba. Ija rajna x'inti tgħid, jaħasra tuża daw il-kliem. Anzi, int waqt Shooter, Albert Marshall waqt il-konferenza. Kulħadd jitkellem fuq il-kultura llum, jien litteralment nimmasturba meta nixrek. U kif jgħidu, ġabha b'idejh is-sitwazzjoni. Ejja, kompli! U issa sibna veikoli li jagħmlu ħafna ġid minn dak li ġieli rajna qabel. Ejja naraw flimkien biex ħareġ dan. X'inhi niġbgħu bil-mixi, nhar u silġ ingawdu l-ħajja, mostri kbar sewqu l-ġrajja, draguni minn ta' Ara, ara, ara, ara, hej, ara, ara, ara! U smawni, għalhekk trid toqgħod attent ma' xiex taħbat. Għax ixewwek naqra? U msomma dak kien x'rajna din il-ġimgħa, jiena rajna jekk ikollkom aktar videos ibagħtuhomlna għax aħna nħobbu nidqu u ndaħqu. Aj, maħdi rajna x'fija kemm tagħmel. U fihom ukoll daw tal-kebs kumpanija normalment kun blaħdar mhux nagħmel reklami tajjeb, għandhom jagħtu xi 3 miljuni f'taxxi. Ma tantxu xi reklam kbir. U hemm tinduna kemm kiber in-negozju tat-taxis f'Malta. Jien taf x'nagħmlu biex inpattuhielhom meta tibbukkihom? Nibdew nibagħtuhom lil Robert direttament, il-Gvern, u mela, xejn xejn irkupraw. Komda, mela dik hi għal-lum, mhux hekk? Għidtlek xi ġrali? Xi ġrali? Mela, ibbukkjajt waħda minn dal-cabs tas-Sliema għax jiena Jekk biex ma għax nħazja bi pad bijom imur, tajjeb, għavol jandom ituna, ma bijom imur. Nasal ta' slima u jem tajtu mlu kesh, tajtu 50, ma kellux bija. U kem kien ġiet t-rajt? 30. Għax kif il-bija xamilt? Eh, ġiet id għamil dan, għatlu suq sal-melliħa u l-ura ta' slima ġeġejn għallu kilometri. Signori, nħalluk.